Yaa jedhiit. Ah, Ana amma dalagaan deema. eh, Bishaan alaa. Bishaan dhugnus alaa nuu biti. eh, Eh, Bishaan ittiin eh, waa hojjetannus manaan nu waraabi. eh, Har'a boombaan dhuftee itti natti fakkaate. eh, Ol nu guuri. eh, Telefoona immoo zim jettee nadhoo telefoonaan qaabsuu dhiisi. Soommana waan ta'eef amma dhiisi. Laal wanni akkasii hin hojjetu. Hayyee. Ee, Kanaafuu telefoona kana an galgala ganama sitti iyyan kana sommanaan booda dhiini telefoona kee harkaan hin qabiin amma nani dhufutti.
Tamam. Hayyee tamam.
Silaa atuu ni beekta. Aanamicha dalagaa dalagaa yeroo mana kanatti ergan biyyaa maallaqa san hundumaa sitti baasee si fide maallaqa sanis deebisuu hin dandeenye ati dalagaan keetis xiqqaa ta'e deebisee. Mana teessaa inni inni dabalataa ramadaanaaf. Kanaafuu ani dalagaa kiyya kana dhaabuu hin danda'u gaafa dalagaa dhaabne wanna ittiin nyaannu wanna kiraa manaa kaffalamnu waan dhugnus waan hin qabneef waan ni nyaannu waan uffannullee baay'ee nu dhiba amma dalagaa seentutti jechuudha. Zim jettee Ayyee ayyee eh, ayyee.
maallaqas telefoonatti guuttee hin Anis fixin. eh, anis gaaf tokko baank- anis gaaf tokko baankii baankii ba- Eh? Mee irra deebi'i. laa baankii takkaan dalagaa argadhee Baankiin argadhe inni booda booda dalagda. Maallaqa nan isitti kennee deemu kana waan Waan nyaanyaan nu bibbitiiti. Anuu waan dhufe saambuusaa maal maal anatu xabbasa ati Mm. hojjedhuuti na eegi. Ayyee. Zim jetteetuma qaaqaan oolin maallaqa immoo qusadhu kana nan sii kennu kana. Ayyee. Tolee dhufa.
Qabee. Yeella fayyaa ta'e. Maaltu?
Tumaa isii na qe'in jaabarame. Waa kiyya ilma kiyya keessa maaltu isheen dhiya. Na fittee kalaas hin gahu.

Mee obboleetii tiyya takkaas nyaataan sii fidi jettee kutte hanga ammaa hin dhufneeti wallee bakka dalagaatti qabanii nyaata naa fidi kottu. Ay maal taate soomanaa bar guyyaadhaa bar halkan seete maal taate hoo? Fidi bar na dhukkubaati maal gaafii dilli tumsaa fidi kokkaa nyaatoo fidde. Haayis na dhukkuba. Akkasi dhukkubu duba maalitti hin beeka dhukkuba ka'ee on si bira jiraadde een hin beeka garuu osoo on si bira hin jirre isinni kun ni dhukkubaa jee gisee qoonqoo guyyaadhaan sii qaba darbe hanga anarra zambii oofuu deemte hoo maal jechuu keetti ee dhugaadha namni dhukkubee nyaatanii kafaluun ni jirti garuu zambii booda akkasi dhukkube osoo hin beekne sii fidee zambiin irratti hin oofin ka'a. Zambii sirratti hin oofuuti amma laal gaafa soomanni kun been firraa kafalaati. Ati nyaatumaa na dhaqqabi yoon siitu dhiyoodha abbalaytiin biyya turte dafe kaana dhukkubu jiraasa wayi. Si dafee siin jee wayi. Wayi atii kun maal meechu jirta sa? Maal isa rakkoon ta'e dillituun maali gaa? Yaa wallaahi hanjamu jirta akkam dhugaa minatti hin fakkaatu boonsi kunis dhugaa miti kam. Maal taate isaati natti hin hanjamin kaa akkana hanjamaan tun gaarii miti. Dhuga sittaati.
Lage. Har'aa booda jaalallee kiyyaa miti jaalallee tiyyaa miti jetti. Nageetti yoo jaalallee tiyya taate dafi amma naafiti kalaama dhumaati kun. Hayyee akkana taanaan hayyee wanni mana keessa dalagame tokko illee hin jiruuti wanni edda bulellee hin jiruuti siifiin godhaa godheetiin sii fidaa kalaas akkana hin jiini maal taate hoo dhaabbadhu haa maaliif akkana aartisa ammaan sii godhee sii fidayyee wanni edda bulellee hin jirtu dhugaa sitti hin kijibu. Hayyee ammaan sii fida. Kayetiin waa daddalaga. Hayyee nageetti nageetti. Amma kayetiin waan jiraa waan bulillee taatu barbaadee waan edaa hafesanillee taatu. Wayii laala amma wanni dafee na dhaqqabu mokorooniidha. Dafee finkee mokoroonii waliin nannaqee sukutti godhee waan guutti godhee akkasi keessaa. Kana malee wanni dafee na dhaqqabu.
Maal arguu waan boodaan qadaa kafalaatti kana nama laalan jaalallee si kabajuus baga rabbi nu qabee haa jiraattu. Kana dhalaan nuti waan nama kabajuun booda namarratti utaalti jira. Seeramee.
Wallaal meeshaa biteetu laal jarjaraan soomana

Egaa yoon si fuudhe guyyaan duusan duu qabda. Gaafa duusan duu qaba. Anis. Aayira.
Ay, ati kam jette isaa ajallee wayii bikka takka namaa dhufa rabbi yoo sii dhufe anaaf hin dhufu bar ajallee bikka lama nama godha fayisaafuu nama ol jaalatu rabbiin laal tokko dura ajjeese kee tokko booda hambisa beekaa. Akkasimi yooniifin ati na dura duute ani duutee kee dhaqeetumaan si ilaala ijjitee wanni kee dalaguu hin dinne oluma kuteetiin ilaala.

Ayyoon hin fannise. Amma ka'ee osoo rabbiin nan fudhatiin ka'e ayyoon hin fannise. Rabbiin kun naaf hin araaramu. Maaliif jee ifiin ifiin hin fannise osoo lubbuun jettu hin jirtu osoo rabbiin na dhiisuu kanu ka'ee akkanuma ol ka'ee yoo hin fannise ifiin if ajjeessaniifu si biraa sin dhufu jannataa sin argadhu ifis dhabe waa hunda dhabe jechuudha. Akkasii miti laa yoo nan jannata seene. Yaa Allah.
Jaartii tiyya naa fidaa jeetiin iji jaartii tiyya naa fidaa jeetiin

Nalage. Nyaata beelatti hin jiraanne na dhukkubaa na. Ayo nalage.
Akkamini beekta? Amma ati ati anniin du'a. Haatee mee lubbuu deemee ooyituu tan akkana jaalattu tan akka si dhukkubee qoongoo soomaa itti fiteetti ammaan tan itti jiraachisu jirtu tan. Hin ooyitu lubbuun tura amma. Ni beekti. Agartee lubbuun tun innaa mi'aa

Akkamittiin nama soomana qabu nyaata namaa geessee nyaadhu yaadne rabbi sodaadhu.
Ati maal naan jette amma kun tapha addunyaati naan jenne egaa kun kun taphuma addunyaati sumaan naan jee bar.
Ammaa jiru dabeetti rifeeta ajirii. Oduu bishaanuma tokko naaf itti amma. Bishaan

Dhiira jechuun kana baddan. Yaa dhalaa laalisin, yaa dhalaa dhaamsiin inni isinii dhaamuun maallon. Warri dhiiraa jettanii asii ta'e walirra nayitan, warri dhiiraa jettanii wal loltan, warri dhiiraa jettanii waa meeqa waliin baleessanii, dhiiraa jettanii akkanumatti fannisaa jirtan. Dhiirti hunoo gara makkanaa jedhu dhaamsa biyya isinii dhaamee hin jira. Anti guyyaa immoo har'aaf rabbii qabdi. Atillee rabbi qabda.